Apwoyo twatwal tam ma aneno in ipenya kwede ni, Ka jami ma kite eni dong otimme, balle tye ka kwene? Bal ango ma ka kiwiro Rwot i yo ma kite eni-ni, bal ango ma kelo? Ki in ipenyowa ni, Omyero atit kit a Rwot mo i Acholi ki wiro kede? Atamo ni a litino Acholi kacel ki ludito Acholi, an macalo ladit maa wa Omoro, a tic ma atye ka timo pi Acholi ni ene ni, a pe tye ngatti mo ma katti ki bwura ki ye ni a omyero a pe a. Akatti, akony, akony paco, pien paco acodi dong atamo dano weng ngeyo ni paco acodi oto. Dong bene kobeti ni eneni i acoli. Litino mukene matino ma pe gingeyo kit piny mo keken, pe gingeyo kit gin mo keken. Ka wawaco wabed ka winyo lok kit lok litino di enoni, ci waneko paco acodi-u. Dong lok ma tye ka timme i lobo acoli ma lubbe ki tic. ki cira ma manaka a yang cakki timme i Acholi. Atamo wan ludito ma waparo pi kaka ma watye ki litinowa ma wamito litinowa ole gangi eni pien pe tye kaka mo ma litinowa obibedo iye. Pe omyero waye. Dong, a wun Acholi, lok ma rwot Acana me Aryo gin gutimo gin ki bicop Kitara me Kitgum Diocese me wiro rwot me Agoro-ni peko ne tye kit man, ma peya atito pekone, ki ngec ma ki ngec ma yam kipwonya kwede i wang oo, ki ngec dok bene ma an amedo i kare ma adonyo ki tekwaro, telo tekwaro me Acholi, ngec ma an angeyo tye kit man, Kono acak ki i acak ki kit a kiwiro kwede Rwot moo, ka aduk ki pekone en ma otimme ni enini, kiyubo ni ni, Acholi, Rwot moo kiwiro kit man.

Moo nyim lajimwu ma enoni gin ma mitte ma pire tek aa, lukwe ma mitte en aye aa, Katikiro, Katikiro pire tek. Kur wuwiny maber, Katikiro en aye gubedo nge loko ni Prime Minister, Prime Minister, Katikiro pa Rwot en aye kikwero ki Rwot i ot. Rwot bedo nino adek ma nongo tye i ot ki kore nono, bedo ki Katikirone ki bedo ki dakone Bedo ki dakone. Dakone eno kilwongo ni daker ka dong ekwero. Ka dakone peke, bedo ki litino anyira ma peya gineno rok, pe gineno kwer pudi. Gin bedo i ot nino adek ki rwot. Ka yokke madit bino kato woko, en mano ot. Man okar ot amana ka kitero kato woko, ka dok dugo man okar ot ka donyo i ot. Gin ma mitte me kwer tye ma papato weng, bul mitte kanyo, ogul mitte, tiko cina mitte. Ee, lakwer mukene ma pire tek en aye dako ka Rwot muto-ri, dako pa Rwot muto, eno ni kilwongo ni Dake, Pire tek bene mitte. Ki dong, lukwena, lukwena, lukwena pa Rwot ma a ki i kaki mapat pat ma yang a ti guye ni gin kakine eni ni aye ma i Ker-ri gin kibilwongogi lukwena, pe kaki, pe gia lukwena, pe a ki i kaki weng. En lukwena-ni enoni bene en aye, ee, ka dong Rwot kiketo ki wiro Rwot-ri, en gin aye bedo. lupok ngec i Ker. Ka dong nino ma dong kikelo Rwot, nino me aryo ma dong bedo nino me aryo kwa piny, kikwanyo Rwot. Ka tye kiro cako lyelo i wi Rwot woko, ka olyelo wiye i wi Rwot, dok lyelo iye wi litino anyira-ni, mono kikelo nongo kwa piny owiny maber. Ka dong gin lyelo ye wigi oken gi weng kenyo ka dong dok bene ki lyelo ye wi ka ti kiro gin ni weng gi lyelo ye wigi woko kwa piny mu nito me aryo ci ki dwoko i ot no gu bedo i laka lakwac no gu bedo Rwot oketo lakwac gin bedo i lakwac ka dong i nino me adek i nino me adek dong Rwot ki kelo Rwot woko. En bedo i laa kwac. Dako ma dakone ka tye bedo i cing rwot tung lacuc. Dake madit ma en aye dako pa rwot ma oto-ri bedo ki cing rwot tung lacam. Ka dong tic matek ma dake-ri timo en aye ka dong okelo rwot woko, nongo dano kitero ki kany, dano neno ki cen, nongo dano neno ki cen ngat ma. Lubele nongo tye, ee, lubele, lubele nongo tye. Ngat macalo ti Master of Ceremony nongo ocung i wi lubele ka ti ka, ka, ka kupu kin ma ti ka timme. Aang! Dako ma kilwongo ni Rwot okoro, en bedo tika kanyu? Aang! Dako, daker madit ma cware oto, en miyo jami ker ki Rwot, pien en aye gwoko jami ker. Miyo jami ker ki Rwot. Bul en. Tong en me ker en jami ker weng en dako ni miyo ki rwot he? Ka dako ni omiyo jami ker ki rwot, mon diro dong gin onyo moo gi. Ka dong ludiro muteggi dong gi gato agat, gato agat agat dong myero ca ara waciu gin dong bako dog gi ikom rwot ni Lubanga, Lubanga myero okony rwot ni in tin rwot me agoro, rwot wa me agoro tin dong wan. Wakiri in en i kom. Ngat ma loko marac i kin wan jo agoro, dong waketo Rwotwa. Wang ce otero ci otero, wang ce otero ci otero, otero mabor. A! In Timu ma ya imiyo Ker-ri ni ogwok wan jo agoro, wabako dogwa ni wun wuti ki Rwot, wukony Rwot wek ogwok Teri en. Ngat ma loko marac. Wang ceng otero ci otero. Wang ceng otero ci otero. Otero mabor. Wan wabako dogwa bene ni, Rwotwa, wun tibu, wumine ryeko wek olor wan jo agoro maber. Ka peko tye, ka mony tye, wun wukony Rwot wek jo agoro gulor lweny. Wang ceng otero ci otero. Wang ceng otero ci otero. Otero mabor. Ka dong

Eh, yomcwiny cakke. En ka kany aye dong. Ka in imito ngalo Rwot, di ingal Rwot i nino-ni, cawa-ni, eno-ni, i nino eno-ni. Pien pe tye nino mo ma dong ma in dok ibingalo Rwot. Rwot pe kingalo. Eh, man aye kite kiwiro kwede Rwot, wun litino acholi. Eh, cwinya cwer mada ka litino mukene bedo ka gamo doga i acholi kany. Teng, teng, teng, teng, teng, ni nga ma omiyo mo ma tic ma mawa tye ka timo ne ni? Nga moro ma omiyo mawa yenyo ka cam? Eh, in ibe gamo ki dog, ki ibe gamo lok ki un litino ma wutye ki ka gino, oye gamo lok pien kap ma mawa kobedo tye iye ka deno cam pi un acholi. En ma un wutye ka temo a, a, a, a, a tuku ki to paco iye acholi ni, un aye ma gamo. Eh, un aye ma gamo ki tibu wu. Nongo dong okelo peko ki litino ma wun wutye ki kwede, pien tipo me tekwarowa tye i man aye kit ma Rwot kiwiro kwede litino. Dong gin ma otimme i Yagur ma bicop kitara gin ki Rwot David oneno acana otimo-ni. Balle tye ka kwene? Balle tye bal mo madit adada, pien in opyelo opyelo tipo tipo kwaro pa jo agoro. ma nyuto ni tipo bukeco wa i neko dano matek bot gin bene. Gin ma gubedo ni gin gutimo gin-ni, ka guloko mere gin-ni ni giring bot gamenne, kit ma latin mono owacca ki i gin-ne, O, atamo ni myero lok ma in ikatte kwede ni, ladit bicup ki gine kinen ki te gamenne myero gunen ni kit me lingo lok-ki myero kimak mawao. An ngati aromo maka? Pe! Ee, ngat a romo maka pe, an atye ka cuko paco wek okono acoli gudong. Ee, me laro wa bicop ki tara, wuwiny maber, pien bicop ki tara bene tye ki litino, acana bene tye ki litino. Ee, ngat mo ma larowu i pele kit wun wume wumak ma wa gin ma wun wutimo ni. Gin ma romo lwoko laro dano en aye gin ma an abiwaco ni, Kitimo ngo ka gin ma wutimo kit-ta-ni? Bal ma otime ki ker, bal madit kite ene-ni, Ka kimiti ki laa jo agoro, kimiti ki laa rwot acona, kimiti ki laa rwot ki laa bicop. Gin ma kitimo bal madit i nongo ka otime ki ker, pe kitimo ki dyel, kitimo ki dyang. Dyangnge kitimo nining? Kikwanyo dyang macol ci kinongo lunge i lunge i dyel, lunge i dyang. mapatpat, pe langi yit dyang acel keken, dyel acel keken, dyang acel keken. Lungi yit dyangi kinongogi mapatpat ma gin omyera gin gunen yit dyang kit ngo ma myero kitim me kwanyo cilo-ni. Pe acel keken. Wangeyo ni yit dyel ki yit gweno tye i yo omiyo anyima, miya pa cwa kuca. En kinongo gin abic ma gin Ticgi me timo ngo? Me neno yi dyangi enoni. Eh? Ci gin ka guneno yi dyangi, giwaco ngo ma myero kitim wek cilo-ni eni gua. Man kit ma kitimo kwede eno. Ah, ladit, in ma ipenya, ah, ara pwoyiwu mada, wun jo ma wutye i radio, ah, kobeddi-ni, wutye, wun litino mukene, wukati ki information atir. Ee, man aye gin ma in ipenya ni, Bal dong ka otimme? Balle kitimo nining? Kelu bal. Rwot kiwiro nining? Rwot kiwiro kit eno. Pe kiwiro, pe tye ma naka yang i tekwaro pa Acholi. Gin ma otimme-ni, ya otimme i Acholi. Ludito Acholi, an apwoyowu twatwal, kacel ki litino Acholi. Pe kiling lok ki eni ma otimme-ni. Kibed piny, pe kidaa. Jami i Acholi ka otimme kit eno, pe kidaa iye. Ka dong lok okatti kit bene kiyubo wa ayuba, an akatti pien acu gang oto woko. Iwinyo kit litino bako ke ngaka mumiyi ki magwar tic. Yin tic a an atye ka timo ni ka yin iweyo itim, yin iromo timo ne? Eh? Yin itimo kor pien tipo pe kiri. An bene tipo aye oora ni lara acoli. En aye oweko iwinyo kaka an akatti ki lokke, nongo lokke tek, ngat a romo loko ne pe, dog jok mamalo.